Ok, mae'r fideo yma yn mynd i barhau i edrych ar debygolrwydd ond y trwy'n dau ddigwyddiad. Yn y bag o lotion oedd gen i, roedd wyth afal, wyth mefus, 14 mafon, 7 lemon, 11 oren a 12 pin afal. Um, mae'n cael ei roi mewn bag tywyll. Rwy'n dewis un allan ar hap nodi ei liw ac yna ei roi yn ôl. Rwyf yn gwneud hyn eto. O ie, cwestiwn sy'n gen i, beth yw tebygolrwydd o ddewis ddau losin lemwn? Na de. Mae yna ddau ffordd o wneud hwn. So ni'n mynd i edrych ar y ddau. OK, so pa yw beth yw tebygolrwydd o ddewis lemon y tro cyntaf? Wel, mae yna saith lemon allan o 60 yn y bag. So mae gen i saith allan o 60 o siawns o dan ni lemon mas o tro cyntaf. Os fi'n tynnu fe mas, nodi ei liw, a fi'n rhoi yn ôl yn y bag, mae dal 60 losin yn y bag. So os fi'n neud e eto, beth yw tebygolrwydd o ddewis lemon yr ail dro? Mae'r un faint o lemon yn y bag, allan o'r un faint o losin. Ok. Ond mae'r cwestiwn fi wedi gofyn, beth yw'r chance o ddewis lemon a lemon, sef ddau lemon? So be fi'n neud, fi'n cymryd 7 dros 60 a fi'n lliosi fe gyda 7 dros 60. Mae'r gair bach A a meddwl lliosi pan ni'n sôn am tebygolrwydd. So, os ni'n cofio sut i wneud ffracsiynau, lliosi ffracsiynau, lliosi'r top 49, lliosi'r gweilod 66 yw 36, a wedyn ychwanegu 20, a dyna ateb ni. Dyna'r chawns o gael lemon y tro cyntaf, roi yn ôl y bag, a wedyn yr ail dro. Ok. Ffordd ed- arall o edrych arno fe yw, yw fel hyn, a ni'n cael hwn yn diagram cangen, tebygolrwydd. So, dewis cyntaf, y siawns o gael lemon yw 7 allan o 60. So, y siawns o peidio cael lemon y gweddill, sef 53 allan o 60. Os fi wedi cael lemon y tro cyntaf, a fi wedi rhoi yn ôl yn y bag, wel, y chance o gael lemon yr ail dro yw 7 allan o 60. Os fi wedi cael lemon y tro cyntaf, a wedyn wedi rhoi yn ôl, y siawns o peidio cael lemon yw y gweddill, sef 53. Posibiliad arall yw bo fi 'eb gael lem yn y tro cynta, ond y siawns bo fi yn cael lem yn yr ail yw saith allan o 60. Mae chance bo fi 'eb gael lem yn y tro cynta, a wedyn wedi rhoi yn ôl, a dal yn rhoi 53 allan o 60, bo fi ddim yn cael lem yn yr ail dro. Nawr, y clyw fan hyn yw bod ni'n lliosi ar draws y canghennau. So, chance o gael lemon, A wedyn lemon. Chi'n gallu gweld be ni angen wneud. Ni angen lliosi y ddau gangen hynny sy'n rhoi'r un ateb ag oedd gen i uwchben. Okay, a chi'n gallu wneud hyn am pob Bob ddau cangen. Ond newn ni edrych ar hwnna rhywbryd eto. OK. Na fe. Beth sy'n gen i dros y dudalen yw ymarfer bach i chi i edrych arno. OK. Beth y tebygol y ddews orin y tro gyntaf? Beth y tebygol y ddews orin yr ail dro? So os deuech bod chi'n rhoi y losin nôl yn y bag, beth yw tebygolrwydd o ddewis ddau losin oren ar hap? B. Yn lle sgwennu hwn i gyd mas, pa yw beth yw'r tebygolrwydd o ddewis pin afal ar hap y tro cyntaf, chi wedyn yn rhoi yn ôl? Beth yw'r tebygolrwydd o ddewis pin afal yr ail dro? Beth yw tebygolrwydd ddewis ddau losin pin afal a'r hap? A wedyn fan hyn fi eisiau chi gael go fi di edrych ar afal, chance o gael afal mas, nid afal, afal mas yr ail dro, nid afal, nid afal mas o'r tro cyntaf ond wedyn afal yr ail, nid afal y tro cyntaf, nid afal. Afael yr ail. Triwch lenwi'r bylchau fi di gadael. Ok, pob lwc, mwynhewch. Peidiwch fwyta'r losin.